How far my people, how far, how una dey now? I dey welcome you all to Crypto Pidgin. Una know how we dey take dey do am for this channel. For this channel, we dey talk about crypto and everything wey dey related to crypto in Pidgin English. As you can see, na our YouTube channel be this. Just go to YouTube, then search Crypto Pidgin, then e go direct you to here. we get 1.2k subscriber and we get 15 videos for the channel and we go still dey do more video to the channel so that we go dey tell una everything about crypto how you fit take make money for crypto to in pidgin english we get like 15 videos for here and we don already if you go to about us we get like up to 11000 views on our channel that one tell you say we dey drop better better update wey make people dey watch am so if you never subscribe just make sure say you click on the subscribe button so that you go subscribe you go dey get update anytime wey we drop am for this channel for today video we go talk about futures trading and we go dey use binance as crypto exchange wey we go dey use if you no know about crypto exchange we drop video for this channel wey we talk about crypto exchange and top 10 crypto exchange wey you fit dey use you see am for this one wow cycle like this na top 10 crypto exchange in 2022 wey you fit use but na binance be number one wey i go advise you all say make you dey use and again if you don't know anything about futures trading i go like sorry i go like make una watch this ama section wey i host with person wey be guru for person wey be guru for futures trading then we also get another this one wey you fit watch too for futures trading so na our channel be this no forget to subscribe so that we go dey drop update as e dey sup for crypto market today i go talk about futures trading and wetin I go talk about no be say I go too expand for futures trading I will just tell you wetin you go dey do if they give you signal you understand so if they give you signal for any group wey you dey just how you fit take the signal and the risk wey dey involved na I go dey talk today if you wan join signal group wey dey sure I go drop the link for the description box because for our signal group we dey make money well and we dey drop signal we dey drop free signal and if you wan join the vip group wey signal go dey very very sure very very sure no be say the free one no dey sure but e no dey consis ten t we fit dey drop am once in a while but for the vip group we go dey drop am time to time so if you wan join you go still message me too so that me and you go talk on how the matters take dey be let's say now say they give you signal like this as they give you signal like this wetin you fit do and wetin you no fit do na im i wan talk about like this as you can see the pair names wey be ing slash usdt short mean say you go sell and long mean say you go buy so the leverage wey be 10x na the risk wey dey involved the 10x mean say the 10 percent of your capital wey you get so if you get hundred dollars

850 na the range be that so all those other one na the take profit wey you go dey na the take profit wey you fit hit wey you dey comot now for this one we get like five tp tp one two three four five wey dey so anyone wey hit you fit just comot your money or you fit still wait make e hit the last one sl mean say where e fit reach wey we go know say the market don dey on a loss be that so i go dey show una real practical wey dey so ma just go to my binance account so if you open your binance like this na wetin you go dey see be this now if you get money for your future wallet you go just go straight to future dey do your thing but if you no get money for future wallet wetin you fit do na two things wey dey involved Number one, you go click on wallet wey dey like this, this wallet wey dey below, you go click on am, you go click on wallet, once you click on wallet, you go see the balance wey you get, you go see the balance wey you get for here, then if you no get anything, you fit go, you fit go straight to funding, this funding wey you dey see, this funding wey dey up, you fit go to am. you fit go to funding once you click on funding once you click on funding you go click on p2p once you click on p2p then you go come here come buy let's say this guy now kings m kings mcdaniel so you go click on the name you go you go put the amount of money wey you wan buy you understand let's say you get 50k na wey you wan invest 50k on top the futures trade you go just type 50000 as you can see the minimum wey the guy dey the minimum wey the guy dey sell him crypto na 100000 so we no fit buy this one if you dey if you get 50k so we go just come back you see all this limit all this limit where you they see all this limit where they here now all this limit this one this one and this one where they down na the limit where everybody they sell be that this guy this guy where they call 2k na 40000 limit in dey sell so anything lesser than 40000 you no fit buy from him be that but if you no get up to 40000 you fit just come to this side filter this filter side you see am ba this filter side just click on filter then put the amount where you get put the amount where you get let's say na 20k you get where you want invest on where you want invest on futures trade then you go just click on 20000 then you go click on ok you click on confirm once you click on confirm you can see all the people wey dey now so the limit na minimum of 20000 minimum of 20000 minimum of 20000 you get so you go just click on this guy just type your 20000 then once you click on 20000 once you click on 20000 you go click on buy with zero fee so if you buy twenty thousand if you buy twenty thousand that means say the guy go give you twenty-seven usdt you understand twenty-seven point three six usdt because the price wey he dey sell na seven seven hundred and thirty naira eighty kobo na him he dey sell per usdt so you go just go down you go just go down click on make payment make payment make payment

transfer notice seller the person go receive the alert and he go send you your 27 point thirty eight usdt wey e be talk the other time so i go i no go make the payment i go just go back because i no wan buy from him i go just click on cancel okay i go just confirm the cancellation so once the person don send you once the person don send you the usdt you go see am for here you go see your usdt wey the guy send for you for here so once you don see am just click on transfer just click on transfer if the thing don show for here just click on transfer then once you click on transfer click on transfer so once you click on transfer you go see something like this you get so once you see something like this now you go click on this btc where you dey see click on btc once you click on btc you go type usdt or you go see usdt for you if you no see type am for up here but if you see am just click on am so once you click on am e go show you for here wait i dey come him go show you for here how many usdt wey dey available you get so once you get the usdt available your usdt wey dey available na amount wey you buy if na twenty thousand you buy you know how much e go be so instead just click on just click on i dey just click on max you see ba so if you click on max im go tell im go im go automatically write all the whole total available if you click on max im go write the whole amount of usdt wey you get you get ba so as we see dey go like this once i click on max once i click on max you see say all the total available na im e put for here so you go just click on confirm you understand so once you click on confirm the thing go send the usdt wey dey your funding wallet to spot wallet you get so once you confirm you go go back then here go turn zero here go turn zero here go turn zero

make you click on transfer again so once you click on transfer again you go see say here you go see say here dey spot wallet and here dey funding you get so for this funding now you go click on you go click on this funding Once you click on this funding, you go click on USD futures trading, USDM futures trading. Now you go click. Once you click on them, once you click on them, you dey see how e dey be. So you go click on here again, where they write BTC. You go click on them, type USDT. You understand? So once you type USDT, Your balance for Spot Wallet. Your balance for Spot Wallet go show for here. You go show for here, then you go click on Max and click Confirm. Na so e dey be. So once you click on Confirm, that means say the money for Spot Wallet don dey Futures Wallet. So how e take be from the start be say you you buy from P2P wey be funding, you transfer am to Spot Wallet, you transfer am from Spot Wallet to Futures Wallet. you understand so that means say you don get money for a futures wallet be that so let me go show you how you fit dey take trade anytime wey dey drop signal for you so anytime wey dey drop signal for you you go just you go just come to this downside wey dey write features features features you see ba you see my arrow wey dey write features you go click on am once you click on am e go load like this you go see something like this you get so your balance wey you get for futures wallet go dey here go dey here so once e dey there then you go know wetin dey tell you say make you do may i go back sorry if you see this signal wey dey drop now dey say ing slash usdt short so you go come back to your futures trading you go click on here you go click here you see where i dey cycle now you go click on am if you click on am then you go type wetin dey ask wetin dey wetin be the name of that coin wey you wan buy you go type ing ing usdt so once you see am like this you go click on am once you click on am you go see say the name don change to the i ngusdt then once e dey like that you go go back again you go go back again sorry you go back again they say leverage 10x so leverage 10x mean say 10 percent of your capital na you wan risk you see here wey dey write cross 10x na there you go click once you click on am 10x once you click on am you go write 10x e depend on wetin you go see for there sometimes you fit see 100x people dey use 100x you fit type 100x like now me i no fit pass 100x na only 25x i fit do so just put on 10x that is you wan risk 10 percent of your capital click on confirm you understand so once you click on confirm you go see limit here Limit here na limit here na entry they say entry na 1.87 1.877 slash 1.850 you go check the market first here na here you fit check the market once you check the market here like this you go know the current price anything wey you go see go dey between that number wey dey show you as entry but just click on

Once you click on market, wetin e mean be say na the current price wey dey here you go take trade direct which dey okay. So you go only click on market when the price dey between the price wey dey give you as entry. You understand? So the next thing wey you go do, you see this place wey dey write amount, wey dey write amount, this place wey dey write amount, you go write everything wey dey here for this amount. you get so let me write 9 1 let's say 9 91 let's use 91 but if you come to here you say you see say they say uh, ing slash usdt short short means sell long mean buy you understand so once they write long for there just know say na buy you dey buy once they write short just know say na na sell you dey sell so since na short we go click on we go click on sell here so once we click on sell that mean say that mean say we, we dey short the this thing be that we dey short the market so for here so for here we go write the amount wey wey dey available we go write 91 you understand so once we write 91 we go come back For dis take profit For dis take profit, you go write wetin dey say make you write. For dis stop loss, you go write wetin dey say make you write. So if you check our own here, if you check the market for here they say sl 2.0 you go just come write sl 2.0 then take profit take profit come for the take profit e plenty well well e reach like five so maybe you fit just use the middle one which is 1.780 once you write 1.1.780 so you go just click on you go just click on short once you click on short the market don open be that na all be that so once the market don short you go see opening position here which mean say e go write one this open position wey you dey see wey write two mean say i dey on two trade dey go shey you get ba but your own go just write one if na two trade you enter you go write two if na three you go write three so na all be that you go come position come dey see how the trade take dey go. you understand so as you see now i dey on two trade dey go you get so you go just if they say make you close market you go just come click on close position for the market wey dey say make you close you understand once you close the position that mean say the market don already close be that so if you no still understand you fit tell me make i do another video wey go talk about am in advance way any question wey you need to ask just ask am for the comment box i go answer you if you wan join our signal group e dey the description box just join and you ma go dey get update wey we dey drop for the for the ch- wey we dey drop for the channel so na everything about feature street be that if you get question just ask i go answer you.